Arobase gmail point com BB 60 254 be Lomé Togo. Enyɔ todinɔlawo mi ɖe egbe ne mi le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, elabe miawoe le mi le kɔa mi sɔ miaƒe tosenuwo kple miaƒe ŋkukpɔnuwo bena Yehowa Mawu ŋutɔ na nɔ mia ŋuti. Ne miase ŋɖe gɔme gbea, mía dɔgbedela Emmanuel kple Djama Ahuja nye ame si ke wole Media Service Division ku Bibri Park Zɔdɔnse. Eyae dɔ mí ɖo la be míava ƒo to ne todzinɔlawo, míaɖe nu ɖe gɔme na wo. Míle ƒom kpɔ ku ɖo ƒome ŋuti. Ƒome ke nyi Mawu ŋutɔ tɔ. Esi ke Mawu ŋutɔ ɖo ɖo koŋ la, etsi ta míle ƒom kpɔ ku ɖo dɔdeasi ke ne ku fofo dɔdeasi kene ku dada kple dɔdeasi kene ku ɖeviwo tsa la ye me ŋgbe mi le dre elabe Mawu ne ƒe mi enu ne mia se gɔme enti ta mia do gbe ɖa Mawu siɔ dziƒo kple anyigba Mawu ta ga ni nye sɔ ŋse bla li dzi mi de ŋu do na wɔ mi de ta gu nɔ elabe woe nyi mia ƒe aƒetɔ ƒe aƒetɔ ewoe nyi Mawu ɖe gbe na enu ke na ɖe na gbe sa do na ewoe ta ga ni nye sɔ ŋse bla li dzi mi de ŋu do nɔ ke Ye mede ta agu nɔ bena, Nàɖiɖi wò ŋusẽ ava nɔ mía ŋuti le parti technique-a kple mía ame siwo ke le studio alo micro-a ŋu la kple toyinɔlawo katã la. Mí nyawoa me to se nuwo katã le Yesu Kristo ƒe ʋɔa me bena, Nu sia nu si ke nato egbe la nawɔ nyuie na ame aɖe, naɖe nu ɖe gɔme na ame aɖe, naho ye me tame susu, ne ɖeɖefia nasu ame ɖe si. Yehowa Mawu akpe na wò be wòdze egɔme kudo mí, wòyi edzi eye wòwu nu mí sɔ ɣeyiɣia katã kple gɔmedzedzea kple nukaka gblẽ ɖe wò kpɔkplɔ la te. Va, eye nàƒo nu to wò dɔlaa ƒe me nu me ne todinɔlawo nase gɔme nyuiɖe. Akpee na wò be wòwɔe, eye wokɔ wò ŋkɔ ŋuti le Kristo Yesu Kristo mía Delaa ƒe ŋkɔa me. Amen. Amen.
Eho mí da akpe na Mawu bena ameveve gasu mía si bena míaganɔ teƒe nyuietɔa ku ame nyuietɔwo, eye míagasɔ Ee, míagayi míaƒe enusɔsrɔ̃wo dzi. Ke míaƒe enusɔsrɔ̃a ƒe tanyagã enye Ƒome si tɔ te ɖo Mawu ƒe dodo dzi. Ma, ƒome si tɔ te ɖo Mawu ƒe kpɔɖeŋu dzi. Shigbe leke Mawu do ƒomea, edoe ɖo eŋutɔ be, ee, edoe ɖo eŋutɔ be kpɔɖeŋu dzi. Ɖe shigbe leke Mawu nye Mawu tɔ, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, Mawu via, nene be ɖo ƒomee ŋua, edo ƒome ƒu dodo bena ƒome fofo. Ƒome dada kple evi eye edzie mi le ƒo nuƒo ku ɖo. Mi ƒo nuƒo ku ɖo ƒome fofo ƒe dɔdeasi ke kpɔ ŋkume nɛa eye ke Mawu sɔ nɛ bena ne ba wɔ le ebe ƒomea me. Eye mi gblɔ be ƒome fofo ƒe dɔdeasi vevitɔe nye bena ela lɔ̃ ebe ƒomea. Le lɔlɔ̃ wa mea, nuke wo de to le lɔlɔ̃ wa mea? Ele nye be ƒome ke enana kaka e e ƒome fofo ke nana kakaɖedzi ebe ƒomea. Ƒome kee ekpɔ na ebe ƒomea ta. Ƒomea e fo ƒomefofo ke kpɔ na ebe ƒomea ta. Ne wɔ be ekpɔ ƒomea ta, ƒomea ƒe dedienɔnɔ kuɖo enu kewo kpata ehiã na ƒomea. Ƒome kee efiɔ na eta na mɔ nyui e fo ƒomefofo ke ta na mɔ nyuitɔ kekeake na ebe ƒomea. Emɔ nyui kee ela kplɔe yi dedienɔnɔ me, ela kplɔe yi Ee, dzidzɔ me ŋutifafa me ye la kplɔe fiae Mawu ƒe Fiaɖuƒea ƒome fofo be dɔɖeasi veviwo hã. Emilio ƒo ƒu ɖo teƒea me wo, gake míasɔ eve etɔ̃ ya sɔ do ŋku nu dzi na mi. Ye Emilio gblɔ be ƒomedada eƒe dɔɖeasi vevitɔa enye be nu kae? ela bɔbɔ eɖokui na eŋutɔ esrɔ̃a ye ela sɔ e e e ela sɔ eɖokui sɔ ɖo dɔwɔm ela sɔ ɖo anyi na dɔwɔwɔ me le ƒomea eye mítɔ te ɖo Kolosetɔwo ƒe agbalẽ ta tɔ̃ e kpukpui wuienyi dzi eye mígblɔ be etsã ebe dɔdeasia si be leke ela tɔ te ɖo E, si gbeɖeke la, bɔbɔ eɖokui ye la sɔ eɖokui do anyi na edɔwɔwɔa, eɖo la do dzesi etɔ tete ke Mawu ŋutɔ sɔ na esrɔ̃a ɖo ɖa egbɔ, ye la do dzesi ye la xɔe kuɖo dzidzɔ, ye la do bubu gã ɖe eye dodoŋua ŋuti kuɖo lɔlɔ̃nu faa. E, ye la egɔme be Mawue sɔ teƒeŋua doƒeŋua na srɔ̃a ta, eɖo la xɔe alɔ̃ vɛ. eye mi gba glɔn be na agba sɔ eɖokui sɔ do anyia eye ela de mɔ be na ela be ɖo esrɔa te be esrɔa ne ba te ŋu tsɔ edzi eba te ŋu kpɔe ta le enu gbegblẽwo gɔ la esrɔa na te ŋu kpɔe ta ela tsɔ edzi ye la gba dze agbagba be na ela no do bubu srɔa ŋuti ela no do asi hɔhɔ ɖi na srɔa ela nye ame ke do na ŋusẽ esrɔa eye Ela wɔ, ela nyi dɔ nɛ, dɔɖasi vevitɔ nɛ, ela nyi be ela nu wɔ. Emi ga gblɔ be sigbe ƒome dada nenea, ekpɔ ŋkume nɛ vevie be na, ela nyi kpo ɖe, kpɔ ɖe, kpeɖe ŋutɔ vava na ƒomea kpata. Kpeɖe ŋutɔ ko le gbɔa, ela sɔ eɖokui do anyi na ebe nu nana ko kpata Mawu sɔ do asi nɛ. Ɛɛ, Mawu, dɔɖasi be nyi ta, dope Mawu sɔ nɛ Le ƒomea me ta, ela wɔ ebe dopeɛ veve be dɔɖeasi nyuitɔ asɔ eɖokui sɔ na kuɖo eƒe nunɔamesiwo ebe agbagba dzedzewo ƒe ŋusẽ ƒe ŋutetewo kpata, ela wɔ eŋua kpata kuɖo eye lɔlɔnu faa. Eye mi lewo tsã ƒoƒu ɖo teƒe ame adre vɔa, mi ga de nu sugbɔwo to le eme. Mi gblɔ be nyɔnua enye amekee eye Mawu wla nu sugbɔ ɖe egbɔ ta Ŋudo la ku aŋɔ eɖokui alo ela ku aŋɔ ebe ƒomɛ o. Ŋudo la do sepe na e enunyuie wɔwɔ alo ela do sepe na eƒe dɔ wɔwɔ o. Egɔme be Mawu wa sepe ŋu le ŋti ta ela yi edzi ela nu wɔ ela yi edzi ela nu de enunyuiwo nuƒo Mawu lɔ aɖe mea ela nu de de go gasiasia gamɛ. Eya ila do dzidzɔ na Mawu. Ɛɛ, kea míegagblɔ be na ɖeviwo tsã Mawua le Mawu be ŋkumea, ƒomefofo, ƒomedada kuɖo ɖeviwoa, wonye enu ɖeka ŋkume. Wodo asixɔxɔ ɖeka le Mawu gbɔ ta. Mawu na ɖeviwo tsã dɔ ɖe asi. Kolaɔ le ƒomea mɛ. Egɔn be amɛsiamɛ la na akɔntata. Mawu sɔ dɔ ɖe asi sɔ na ɖeviwo tsã. Eye mi so ami kpɔɛ dzi kuɖo ɖeviwo ƒe dɔ ɖe asi kewo Mawu na woa. Eye mi le gblɔ be na ɖeviwo ƒe dɔ ɖe asi tutugbã mi kpɔɛ le Efeso, Efese, Efeso tɔwo ƒe agbalẽ ta ade kpikpi gbã va na kpikpi amɛ tɔ̃. Eye. Mígblɔ bena ɖeviwo ƒe dɔɖeasi veviɖetɔa enye be ɖeviwo wola ɖo to woaƒe dzilawo, wola ɖo to wo, ne woɖo to woa, wola wɔ ɖe edzi, ẽ, toɖoɖoa, ne woɖo to nya ko ɖe gblɔa, woɖo la wɔ ɖe edzi. Eye mígagblɔ be ɖeviwoa, wola, wola nye ame kewo wo, wo, wosɔna bubu tɔxɛ ɖe sɔ na woaƒe dzilawo. Eye mígakpɔe tsã le Ee, Kolosetɔwo ƒe agbalẽ ta atɔ̃ kpukpui blaeve ye tsã egagblɔ ene be nya tututu ku ɖo ɖeviwo ŋuti. Ye mi gba gblɔ be ɖevi be ɖoƒea enye enuɖe ke ame ɖe kpekpe mate ŋu ti kpo ƒlɛ o. Amegbetɔ ɖe kpekpea o la to ɖevi me ke ŋugbe o la va nye amegã xoxo alo o la va si eye wògava ge ɖe agbea me ta Mawu do bubu ɖokuiŋua ŋuti ŋutɔ kaka esɔ dɔɖeasi vevie sɔ na ɖeviawo, ɖeviawo tsã be wola wɔ ne woasɔ nu si, ne woasɔ nu tu woa ɖokui ɖo na esisigbe. Ye mi gba gblɔ be wola teŋ kpɔ nene be nya tsã le lododo ƒe agbalẽ ta ade. Kpikpi blaeve sɔ yi blaeve vɔ tɔ ke mi xlẽ vayi mi sɔ. Mawu ŋutɔ ke le yɔ ɖeviwo be na wa wɔ wa ƒe dɔ ɖe asi. Mo gblɔ be na ne nye be ke ŋgbe o la wɛ a o. Ne nye be mo le fu nɔ Mawu gblɔ be no wɔ wa be dɔ ɖe asi. Egɔme be Mawu sɔ ɖo bubu teƒe. Mawu kpɔ wo tsã be na ame blibo nyo do asi hɔhɔ ɖe ta wosɔ e dɔ ɖe asi asɔ na wo. Ye sigbe de viɖe kpekpe nenea, wola kpɔ Yesu Kristo be kpɔɖeŋu. Leke Yesu Kristo ŋutɔ ɖo to e e Fofoa kaka sɔ yi ati tso ga dzia? Emegbea, Mawu ŋutɔ edoe ɖe dzi ta de viɖe kpekpe kee wonye ɖevia ahan. Wotsɔa wodo la do bubu fofowò kple dadao ŋuti bena Ee, fetu gã ɖe, fetu nyui ɖe ye la so Mawu gbɔ na wò. Mígblɔ bena ɖeviwoa, tutugbã woaƒe dɔƒea le sigbe leke flawa miena nene alo nuku miena nene. Ne nukua mia gbana, ehiã belele blibo eye ne ele siaa, amee la nɔ eŋuti ano dzɔe, ẽ, ano dzrae ɖo, ano de. Egbewo le ŋti anu djawo ano wui si e ano ne nɔnɔme nyui tɔ eŋuo tata mawu sɔ e dɔ ɖe asi ŋua sɔ na dzilawo bena woa kpe ɖe ɖeviwo ŋti be e sɔ goɖoa woa ŋtɔ tsɔ la va trɔ zu ati blibo ye wo la tsɛ ku wo la tsɛ ku nyuie ɖe kee e la teŋ kpe ɖe eŋtɔ ŋti e la kpe ɖe dzidzimewo ŋti e la kpe ɖe amesiame ŋti kea e dope ŋua e le veveɖe. Ɖevi be doƒea ele veve ɖe ye gbeɖeka me enuwo le yi dzi nyuie ɖea, etsã la va trɔ zu ŋutsu nyuie ɖe eye la va trɔ zu ɖekadze nyuie ɖe, tugbedze nyuie ɖe ke asixɔxɔ ɖe le esi. Ye ke nye be na e dɔ e doƒe wa ebiɔ dɔwɔwɔ sugbɔ kuɖo vɔsa sugbɔ la, ɖeviwo ŋutɔ tsã o la sɔ woaɖokui na. Sɔsɔ na blibo ye la so ɖeviwo gbɔ wo la sɔ ɖokuiwo sɔ na edzilawo bena wo la te kpe ɖe ŋutiwo egɔme bena edɔ sugbɔ le ɖeviwo ŋuti eye ena be Mawu ŋutɔ gblɔ be ɖo to ɖo to dzilawo kea efiɔ be wo la ɖo to wo ye emɔ ko le ta na woa emɔ ko le fiɔ woa leko le dzɔ wo ɖoa Ɛɛ, shigbe vi nɛnɛa, wò ŋdo la doe na dzilawo be, Leke wò la dzɔm do ya o, leke wò la trɔm do ya o, esi ya ye wò la wu nam o, egbe ya ye wò la de egbe ya wò ma de awu o. Ɖevia egba le shigbe eze ye la, eze wò la, wò la zi dodoe, wò la bɔbɔ ɖokui wò bena dzilawo wò la, wò la trɔ asi le ŋtsiwò ye wò la wɔ eze nyuiɖe ye wò la de mɔ be wò la mɛwò na ƒu ne ele vewò tsã Ɖo la de mɔ be wo la wɔ o, wo la pu nyuie ɖe wo la me o, e zo me, e ye e si ŋde kpekpe la kɔ ɖo djiwo fã be na e sɔ go ɖoa, wo tsã wo la va trɔ zo amɛ blibo, amɛ xoasi na e tutugban na djilawo, e dukɔwo kple Mawu ŋtɔ tsã. E na be na ɖeviwo e vɛ gua wo be na wo la do bubu e tɔwo Etɔ ku nɔ ŋtia ola ola do bubu e dope ke Mawu sɔ nawo le apo va gbe me ola nye be na Mawu na dzilawo dope ɖe le apo va gbe me. Oma no kpɔ dzila wo si gbe ewo ŋutɔ hati o alo nɔvi awo Mawu nawo dope ma ta le de konye ɖevi kpɔa oɖo la do. bubu ɖokuiwo ke Mawu la sɔ na Mawu sɔ na ŋuti ŋutia o la sɔ ɖokuiwo sɔ na blibo o. Edɔ ɖe asi wɔe ŋua be asɔ ɖokuiwo sɔ na blibo o la bɔbɔ ɖokuiwo ye o la no wɔ nu ke edzɔ o la no wɔ nu ke wo le ɖoɖo dzi ɖoɖo ke wo le fiɔ wa o la no zɔ ɖe dzi ye wo ŋutɔ tsã o la va nye ɖoɖo ba me o la va nye ame ke ezɔna le ɖoɖo dzi. Eye kea woɖo la woɖo la ta tsi be na wo la fiɔ le ko wɔna wo zɔna ɖo ɖoɖo dzi ye wo ŋutɔ la nye ɖoɖo ba me wo la no wɔ nuku ɖo dodoe hã ye wo la ta tsi be na wa trɔ asi le ŋuti wo nyuie ɖe le lɔlɔ nu faa me ku ɖo dokui bɔbɔ me ye wo la trɔ asi le ŋuti wo le sigbe le ke ma wu le dzi be a nɔ nene wo la nye ameke. ebuna tɔ o, ebuna dzilawo ye wodona wo ɖe dzi. Wo la do nɔnɔme nyui ɖe, wo la do nɔnɔme nyui ɖe ku ɖo dzilawo ŋuti. Wo la no, wo la do nɔnɔme nyui ke mu buna enu gbegble le tame o. Ɖevi sugbɔa enu gbegble nɔna susu me na wo. Awo Mawue yɔ wo na teƒe wa. Ga ɖe me la va ɖoa wo la dzo le teƒe wa. Ta gaƒoƒo kee Mawu eyɔ na teƒe ŋua? Enu kee Mawu biɔ so asiwò mea? Mawu ŋutɔ ela ele do ŋusẽ ela do ŋusẽ wò be wò la wɔe. Ta wò do la do bubu dzi la wò ŋuti ye wò la do nɔnɔme nyuie ɖe. Nɔnɔme kee e edo na bubu dzi la wò ŋuti. Nɔnɔme kee enana be enu nyuie la nɔ susu me na wò ye wò la nɔ wɔ enu nyuie gake me wònye ɖevi me. Ŋ ɖo na ŋku be ga ke me mi le ɖevi mea, eye ke mi sugbɔa, nye ɖeka mu dzi na mu wɔ na mu dza na gbagba ŋutɔ. Eye ne egɔ be nye mu te na da le nɔ nye tsi ne kpe ke le wɔ ŋkpɔ ne ta, mu kpe na de ŋuti sugbɔ vɔa ŋkpɔ na be fofo nye ku dada nye mu wɔ na ne nu. Kpɔa ne va do ga ɖe mea, to na ha ɖe do na da, eha gblɔ na be na, e ne mu le wɔ nyuie tsa mu le kpɔe, mu le wɔ vɔe tsa mu le kpɔe ta ma dzo nu wɔ vɔea kpo. Enɔ anyi zɔ ɖe edzi be, Ao, vinye, wò nya Biblia gblɔ be na ame ke nya nu nyui wɔwɔ ye gbe wɔwɔa enye nu vɔ̃ nɛ. Kpɔa esɔ na teƒea sɔ do na kpe ɖe edzi nam ze ɖeka ŋtia be e nye ke Mawu sɔ nu nyui de e nye me ye na be ŋku nye kpɔe mu le wɔea be na ne mu tati wɔwɔa e la nye nu vɔ̃ nam le Mawu gbɔ. Kpɔa evɔ ke gblɔ nya wa nam ze eve ze tɔa Enya tsã le tame nam kuɖo teƒea tsã le tame nam ta nye mu gba dzi ha ŋua kpɔ o. Ŋku ɖom sɔ ha ŋua sɔ dzi. Egɔme be hadzilawoe va dzi le mía gbɔ tsã se ta. Nye gba dzi ha ŋua kpɔ o. Ye nye ŋgba dzi be madzi kaka ŋu tsã va trɔ zu amegã xoxo egbe. Ta enu nyui ɖo la nɔ tame na ɖevi ɖe kpekpe ke ye la nu dzi be ya nu e ya nu wɔ enu nyui ya nu wɔ dɔ nyui O le wɛa, o le wɛ na ɖokuiwo ye, egɔme dɔ ɖa si bi nyi so kaka Mawu gbɔ. O la nye e, e, e vi ke o, o, o ɖo na bubu etɔwo ŋuti, enɔ ŋuti. O kpɔ na wo ku ɖo asi xɔxɔ. O, o be ŋku, o la ŋku o la no kpɔ dzi la wo ku ɖo asi xɔxɔ gã ɖe, veve nyenye gã ɖe, e bubu me gã ɖe Ame kee nye bubu, bubume na wò sewo, ame kee woƒo asi na wò sewo, ame kee woli vevie ɖe na wò sewoa, woɖo la nya be woawoe nye dzilawo. Ye wola nɔ kpɔ ku ɖo ŋkuvi ŋua, wola nɔ kpɔ ku ɖo e susu ŋua, edzi ŋua ye wola nɔ kpɔ, wola sɔ nɔ kpɔ e dzilawo. Wola nɔ kpɔ be woya wonye ame xɔasi, bubume ba me, ame vevie tɔ kekekeke na wò le xexeame. Egɔ be gakemɛ wogba le Ee, wòbi fia mea, woawoe, woawoe kpɔ gbɔ o, woawoe kpe ɖe ŋuti o. Ye wò tsã woawoe fia wò leke wodena afɔ o. Wòdzana anyia woawoe kɔkɔ na wò. Woawoe na wò enuwo ɖu. Wowo tsã wowɔ wò ava kpa dzi kaka wòva le trɔ zu, ee, ɖekadze alo tugbedze ye wò tsã wòva le nyia nu ta. Mawu biɔ so mía si sigbe vi nenea be míado to wo. Míakpɔ ku ɖo asixɔxɔ gã ɖe, bubu mɛ gã ɖe, eye dzidzɔ gã ɖe ni nɔnɔ mía ŋuti ɖo míaƒe dzilawo sigbe evi nene. Vevitɔ ɖekadzewo, ele vivi ɖi ŋutɔ. Egbe si gbana kpɔa, wodo la nya be dzila le esi. Wodo la nya be ame ɖe le tame nɔ. Wodo la nya be ame ɖe, e, e, Mawu sɔ ame ɖe sɔ do dope kɔkɔ ɖe le aƒewo be agbe mɛ. Ɛɛ, ye veve gbeɖe. Ye mí ne ɖevi amea va le si vɔa, ɛɛ, ehiã ebe amea ɖo teƒe, ɛɛ, ame etɔ̃. Teƒe tutu gbãtɔa nye aƒeme, ahome si wònye ɖevi ɖekadzɛ, etugbedzɛ. Ahomea, tutugbã tutugbã wòdo la, sɔ ɖokuiwò sɔ do dzilawo ƒete. Nasɔ ɖokui sɔ ɖo dzilawo bete ŋgba nyɛ o ŋkpɔ nyɛ ɖokui si ŋkpɔ ŋaƒo ɖokui si nɔnɔ ta o ɖo nasɔ ɖokui sɔ ɖo dzilawo te ye o la o la fiɔ o mɔ o la ta o la ta mɔ nɔ ne o sɔ ɖokui sɔ ɖo dzilawo tea o la xɔ nu sugbɔ so wa gbɔ. Evegɔa le nyɛ be na o la nya mɛ ke wɔna dɔ o ahomɛ be dɔ ele veveɖe Enye agbetɔ ɖe kpekpe ƒe gɔmedokpe. Míegblɔ na, míegblɔ va yi be na, agbetɔ ƒe tutudoa, blanyi le alɔfa ɖeka mea, eso na ahome ye. Ẽ, blave le alɔfa ɖeka me kpo mí xɔna le e sukulu, eɣadome, e mɔdodo dzi teƒewo. Blaenyi le alafa ɖeka mi wɔna ɖi dzi la gbɔ ta o ɖo la tati ɖokuiwo be o tsã o la fiɔ axome dɔwo enyi agbe wɔaƒe gɔme ɖoƒe. Ne o o fiɔ o leke o klɔna anyigba, o fiɔ o leke o klɔna ŋu o tutu nɛ, o klɔna keke, o tutu afɔkpa na tɔwo kpɔ, o klɔ agba na nɔwo kpɔ, o sɔ agba nɛ o nɔɛ ŋtia, esɔ goɖo nɔ tsɔ va sia, o te va nye ame gã ɖe le anyigba ya dzi. Ne ame ɖe ɖe tutu xɔ me na wòa, wò la nya be le wɔ dɔe, wò la do bubu eŋuti ye edzi la dzɔ le eŋuti. Ne ame ɖe le klo agba na wò, ɖo la nya be a ɖo la kpɔ eƒe asixɔxɔ, egɔme be wò tsã wò klo agba kpɔ. Ee, amegã aɖe ewɔ eƒe ɖaseɖiɖi be enye amegã ŋutɔ le dua me, gakea eƒe aƒe me be Satana do dɔ nɛ be ela va lé dzi gaku sɔfi ela ku kɔ le anyigba dzi, ela ku kɔ ye ela sɔ ŋɖe sɔ do eme. Ee, ezan titina be ke yi wɔ dɔn wa kaka va na ga ɖe mea, yi trɔ kpɔ yi be asia, asia gban ŋu ye. Ŋgban nye be e ɖo, e ɖo o alo e lolo o, e gban ŋu ye. Ye so kaka vɔa Satana ne le ba na wa, o la kui ŋtɔ ye. A so gan me sɔ yia, yi do na bubu ameɖe kpekpe ne yi va le yi, yi kpɔ ameɖe ele sɔfi alo djiga le ku anyi, ele ku ekɔa, yi do na bubu eŋti ŋtɔ. Eyi kpɔ ame ɖe mɔdodo dzi wole wɔ dɔa, yi do na bubu wa ŋuti. Ehiã, ehiã Mawu nya ŋuti bibiɔ so e mía gbɔ nɛnɛ be míato dzi lɔ va si me wa po mí do, wa mla mí do kuɖo axome dɔ tsã e le ɖe be ɖe. Ye ne wogba va le wogba wogba to eŋua ŋutia e sukulu sukulu kuɖo dɔkplakpla e ne wole yi sukulua alo wole kpla dɔa e wola ta ti ɖokui o. etɔ ʋã ʋã o la tati ɖokuiwo o la fiɔ nu o la tuo ɖo o la tuo ɖo kafla ameɖewo si o nya amegã o nya wo ma o le teƒewo vɔa ee o nya ameɖe ke o mu lɔna be amebu la sɔ kpe na o egɔme be na o mu lɔ o fiɔ nu le ahomɛ o. Lé kekeké be nyia wogba nye amegã ɖekpekpe ɖe, ee, wogblɔna bena, ameɖeka ƒe asi ŋu kpena aɖi ɖe oti o. As, alɔ ameve le asiwò, abɔ ameve le asiwò vɔa woɖekɔ mate, alɔ amevea mate kpe aɖi ɖe oti o. Hiã ameɖe kokoko ta o ɖo la nye ameko ta natsi ɖokui o la fiɔ nu ye wola gba nɔ xɔɛ sɔkpe sɔkpe ye ne wotuo ɖo nyuiɖea, Ye wogblɔna be, Ahã, wòwɔ sukulu wa nyuiɖe, wòkpla dɔ wa nyuiɖe, ele veviɖe. Emegɔa nye be wòɖo la tati ɖokuiwò bena wola fiɔ wò ee ɖoɖo wò ŋutɔ sigbe ɖekadze alo tugbedze nenea, ɖoɖo la nɔ aƒo ba gbe me. So xɔwò me kaka va kɔ ɖo xixi nu, ɖoɖo la nɔ asi ee la nɔ asiwò. Ye wòla nye ɖoɖo ba me. Egɔme be míaƒe Mawu ŋutɔ, ɖoɖo ƒe Mawue ɖe nyi Mawu mewɔ nanekpekpe kpɔ o, yaka alo basa o, ɖoɖo be Mawu wonyi ta. Sigbe ɖekadze tugbedzea, ɖoɖo la nɔ aƒo ƒe agbe ŋuti, ye susuwo kpata la, ɖoɖoa la so susuwo me ye wòla afi ɖe kpe ko wòle toa, wola kpɔ be wònye ɖoɖo be ame. Ẽ, ŋu zɔna yakayakɔ, mewɔna nu yakayakɔ o. Ɖoɖo le aƒo ƒe agbe ŋuti. Etɔ̃, atɔ̃goa le nyi be na wòla nuwo wɔ dɔwo. Dɔ ɖe kpekpe ko wona wòa wò la wɔe, sukulua wò la wɔe, dɔkplakpea wò la wɔe. Mikpɔ ne edzi sukulu wa no na ɖeviwo dɔ kpɔa, wo me dza wɔe o. Egɔme be na wo me lɔ̃ wɔe le kaka aho me o. Wola gble, wola va be na yewo gble kaya ɖe aho me, yewo ŋlɔ be kaya ɖe aho me. Nɔ se ma be ho mu nye kpo be na wo me le wɔ dɔ wɔa, wo gba le da dze tsã sɔ kpɔe hã. E o le wɔ nuvɔn ameve ŋua, o le da dze tsan sɔ kpui keŋa edɔ wɔwɔa ehiã wonye ɖeka dze wonye tugbedzea edɔ wɔwɔ ehiã na wo veve ɖe eye le e dɔ ɖe asi wo me dɔ ɖe kpe ko ɖo na wa o la wɔe eye mi gba le va teƒe ade ŋua enye tsɔtsi xɔ me alo ha do mea ne o le tsɔtsi xɔ mea o do la nye kpɔ ɖe ŋu nyuie tɔ na ame kpɔtiawo Ɖekadze tugbedzea kpɔ ɖe eŋu be nyi na míkpɔ míkpɔ leke apo apostolo Paulo pɔ nu kpɔ na Timoteo e be ne ba nyi kpɔɖeŋu ye nyateƒe ke nyi kpɔɖeŋua. Kpɔɖeŋua mía kpata mí le kpɔe egbegbe sigbe ɖekadze ku tugbedzea Mawu le biɔ so asiwò me be na anyi kpɔɖeŋu le afi ɖe kpekpe, tsɔtsixɔmea, hadomea o la nyi kpɔɖeŋu. Ye adrẽ gɔa ɖe nye be na o la na o la nye ame ke sɔ na ɖokui o sɔ na na na enu nyuie wɔwɔ me e enu nyuie wɔwɔ me. Ne nu nyuie a va kpɔa enu o ɖo afi ɖea o la sɔ ɖokui o sɔ na na nu nyuie wɔwɔ me. O la kpɔ o le nu nyuie wɔwɔ o me. O ma nye ame ke gblẽ na enu ke o wɔ ɖa ɖe o alo o ma nye ame ke esi na te ɖo enu nyuie ŋuti o. Vɔa wò ya o la nye e Ameke sɔna eɖokui sɔna na le enunyui wɔwɔ me ele veviɖe e mawua e ma nuwo kpata ye sigbe leke mi le gblɔa ɖevi fɛwo le ke ŋgbe amekewo si gbana tsa le ke ŋgbe ɖekadzɛwo tsa le ta amesiame la wɔ eƒe dɔ ɖe asi kee mawu do nɛ enuwo kpata enye dzadzraɖo na agbea be nonyo nao esɔgoɖo enye dzadzraɖo na wò ŋtɔ be agbea be la tɔ te ɖo e ɖoƒe nyuie ɖe dzi, wò ŋutɔ wò la nɔ agbea kuɖo dzidzɔ kuɖo vivi sese. Egɔme be na wò wɔ dɔ ɖe asiwò, wò wɔ akpa wò dzi nyuie ɖe. E mi ɖo la nya be na Mawu e wɔ ƒome be mia no zɔn ɖo ɖu ye, mia no zɔn ɖo ɖu ta ame sia ame la wɔ ebe akpa dzi. Ye ɖe ɖevi ke wɔna ebe akpa dzia, ekpɔna yayra blibo. Ye ebe agbea edze le edzi nɛ. Biblia ŋutɔ egblɔ na mí. Ebe agbea edze le edzi nɛ. Ŋɖe kpekpe ke sɔ ebe asi ka edze le edzi nɛ. Ekpɔna ŋgɔ ɖeɖe. Vɔa ɖevi ke ŋutɛ wɔna ebe akpa dzia, ẽ, fiƒode kpasanɛ ɖo. Ye ehuna gbo le eŋuti. Ye futɔwo wogena ɖe eƒe agbe me. Ma eno ŋtɛn tsenɛ dzi nɛ o. Eƒe dzidzɔa tsã ŋtɛn dena blibo o. Ta mawa ema nua ŋku e nu ɖe ŋtie be ma nua do e bena miawo tsã e ne bubu ne ba nɔ mia ŋti sigbe ɖevi nene, bubu ne ba nɔ mia ŋti sigbe etɔ nene, bubu ne ba nɔ mia ŋti sigbe enɔ nenea, ehiã bena amesiame la wɔ ebe akpa dzi. Ye mi gblɔ bena, ɖevi kee mu ɖona to etɔa ƒu nua ɖe? Eheviketɔ akpa dzia, ela ela ela dee be ŋkuvi. Hum ela dee be ŋkuvi ye ne wodee be ŋkuvi vɔa nu kae be trɔ zu? Nukuku ye trɔ zu ye akpavia be ɖeviwo hafi sẽwo wova va ɖui le tɔ to. Nugbave me na mí o. Nugbave me na mí o. Mawu nekpe ɖe mía ŋuti bena míawɔ míaƒe dɔ ɖe asi. Míatsɔa ɖoɖoe nyuitɔa? Ɛ̃, ɛ̃, lododo ƒe agbalẽ me ɖee le. Lododo ƒe agbalẽ blaetɔ̃ kple kpui wuiadre eye lododo ƒe agbalẽ wuiatɔ̃ kple kpui ame atɔ̃ gagblɔ bena, Abunɛtɔ ɖe, enye ame ke gbena nufiɔfiɔ, exɔna nu xɔna eƒe dzilawo ƒe nufiɔfiɔ o, gake ame ke dzena yia, enye ame ke xɔna nufiɔfiɔ tso eƒe dzilawo gbɔ. Ee, mawɔa wodzi be na ame ɖe kpekpe ne ba nye abunɛtɔ o. Ne wònye vize, ɖekadze, tugbedze ye wònye abunɛtɔa, aha anya bena ŋutɔ akpɔ dzidzimewo kee wòle dza va, wòle dza va kaka ɖe anyigba dzi. Ta wonye Mawu be ɖoɖoe wɔm. Mawu be ɖoɖoe nye bena dzidzimewo neva nyo, neva dii, neva tɔ te ɖe wòava kpɔ ɖe eŋu dzi ɛɛ bena. Yeƒe dzidzimewo anye yayra ƒe dzidzime, ke ŋugbe wòle ageri Mawu ƒe yayra me, wòle ageri Mawu ƒe ŋugbedodo mea, wò ŋutɔ wòle awɔ akpa wò dzi, wòle aɖo to Mawu, wòle asɔ enya kewo Mawu biɔ sɔ asiwò me sɔ ɖo dɔwɔwɔ me. Vɔ enyɔ gaƒoƒoa de be míahu ka ne todzinɔlawo. Ne mìdi be la biɔ nya aɖe se alo mìaɖi ɖase alo mìse nu ɖe gɔme oa, mìate yɔ

Abiɔ se nya ma biɔ tɔ nya tsugbɔn gbɔ. Ɛɛ, ne va ve me be na leke oƒo nu ko ku ɖe wo gɔme dze dza ke va nɔ fifia la hiã be na ɖevi tsa ɖevi la la nɔ tɔa ku nɔ gbɔ ate xɔ veve nana nyuie ɖe. Ne va ve me be na ɖevi sia la me le tɔa ku nɔ gbɔ eve le ame bubɔ gbɔa ɖe, leke eƒe nɔnɔmea la nɔ lɔ? Nukae la te wɔ? Yo.
Ẽ, ŋu da akpe na akpɔ biɔbiɔ ŋti. Ɖevi ɖe kpekpea e nya be ela nɔ ƒome ɖe me, ela xɔ hehe nana, ela xɔ tutu ɖo. Ne e va ve me be ɖevi ke mu le etɔa ku nɔa gbɔ, e va yi nɔ ƒome ɖe me la, ƒomea e ɖo la kpɔe gbɔ be ela sɔ Mawu be dzi sɔ kplɔ ɖevi ŋua tsã, sɔ he ɖevi ŋua tsã. Ye la fiɔɛ tsã akɔ do be ku lɔlɔ be sɔ goɖo a ɖevi ŋua tsã ne ba de Mawu be ŋti kɔkɔɛ ɖe go. Wo ma sɔɛ ya sɔ wɔ e sigbe futɔ alo anyigba tutu nu le ahuea me ye etɔ ya ela no do wo ɖe dzi o. Ao, mu li nɛnɛ o. Wo la hɛ tsã kuɖo Mawu be lɔlɔ kuɖo djigbɔ ɖe blɛ wo ye ɖevia tsã ela va kɔ Mawu be eba gbe la va kɔ Mawu be ŋkɔ ŋti. sɔ go ɖo. Ye tia dzi la wo ne wo le adzi ame woa, kpɔe gbɔ be na wo la te ŋhe ame wo ŋua. Ne wo le adzi ame atɔ̃a, kpɔe gbɔ be na wo la te ŋhe ame atɔ̃ ŋua. Ye gɔn be na ɖeviwo wo hiã woa ƒe dzi la wo.
Enyɔ mi le radio dzi be a mi ŋu ka ne to dzi nɔ la wo. Mi nɔmba ye nyi 93 04 38 38.

Nyabia si mi bubu ba le be na ɖe edzidzidzia mi kpɔna le mɔdodo dzi kple nɔvia ku fofoawo ɖevi ɖewo lea tɔ le alo tɔ mu le o vɔa mi kpɔna nɔnɔmewo le mɔ dzi aɖe ɖeviwo va gbe aɖe leke la va nɔ alo le sɔ me ne va ve megbe woatsɔ wo va ɖe sɔ aɖe Leke yeava nɔ lo? Ahan, yo akpe. E ye mu gblɔ va yi be na Mawu ya e do bubu dzilawo ŋuti e sɔ ɖevi na wo sigbe nunana nene. E sɔ na wo be na woa tui do e mhm. woa fiɔe mɔ ke can la to la va trɔ zo ame nyuie ɖe, ame blibo e sɔ go ɖo e. Wa e va ne e va me be na wo dzila Mawu eke Mawu na wa. Lé sugbɔa wo ɖo la do ŋu ɖo ma ŋuti a keke abɔ ɖe wa dzi a ta mɔ nɔ wo a kpe ɖe wa ŋti so kaka vi fe me be na wo la xɔ tutu do wo la xɔ hehe nana ɖeviwo ƒe agbe a ɖe si gbe xɔ tutu nɛnɛ wo la no na wo wo la no na wo nivo ye ne nye be nɔnɔme nyuie ɖe dzi ye ne nye be na wo ŋtɛ le wɔe ŋua ye wo bu dɔ ɖe asi wo. Ye ota ti yo be nano va yi dan gban ne a va du sɔ godoa. Kafla o do nya ku Mawu, o do nya ku Mawu pomɛ a mu nye alo agbetɔ a mu nye dan gban na du ye o. O do la to ee o do la xɔ hwehe nana ye, o do la xɔ tutu do ye, o do la jɔ do mɔ ɖe dzi ye, o do la fiɔ emɔ ke le yi e e emɔ ke kplɔ amɛ yi enunyuie gbɔ ye, emɔ ke kplɔ amɛ yi dziɖuɖu gbɔ ye, emɔ ke kplɔ amɛ yi ee. Atikutse nyui, atikutsetse nyuie gbɔ ye ahan. Eke wole mɔdodo dzi wa ee. Wotrɔ zu afɔku, wotrɔ zu afɔku na woa ŋutɔ tutugbã. Egɔme be na be wo bebe pɛ mele woa si o. Wo mu be o. Wotsi asi ye woatsɔ la nu eŋua me. Wola gba va do pomɛ sɔ godo aɖe. Hehe nana ke wo le dja sɔ na wa be vi hɔn. Eke wa ŋtɔ hɔ o. Enu ke le asi wa yi o la, o la na wa efiɔ be wa be djidjime wo kpata wo tsi asi eye ya mu le etepe o. Nɛnɛ ma wo biɔ so mia si ye ŋu. Enyɔ mi le dji. Edjidjia ne va vɛ be na nusua ɖe sɔ sugbɔ eye wo le aƒe ɖeka me. Leke xexe nana nɔ ala nɔ lɔ? Ɛ
e srɔ̃ɖeɖe sugbɔa e hm ye ɖeviwo tsã sugbɔ wole ahoe ɖeka mea nyɔnu ɖe kpekpe ku ɖe ebe xexe nana ebe nukpɔkpɔ. Nyɔnua eva be ŋɖe nyɔnu ɖe kpekpe xlana ɖevia ɖo eŋtɔ be akɔme vɔa ne eve eme nenea sigbe ƒome fofoa oɖo la nye ƒome fofo ke etɔ tete. Etɔ tete le asiwò, òxɔ tɔ tete so Mawu gbɔ, ye òla wɔ siasia be òla ƒoƒu deviŋuawo ano mlawo ɖo dodo nyuitɔ nu, ano mlawo ɖo Mawu be ɖo, Mawu be lɔlɔ̃ nu, ano fiɔ enu nyuie, ano fiɔ enu nyuie, enu ke nyi lɔlɔ̃ be dzesi, Ɖeka ɔ ƒe dzesia do la ƒoe ɖo amɛ. Edje dji nɛ sigbe evi tɔ alo e ƒome fofo lea, enuwawa e xɔ vodada sugbɔ mu ze na o. Mi la no kpɔɛ be enu nyuie ɖe be nyi e mi sugbɔ mi lɔna mia nɔnɔ vɔa kafla kafla kafla ne nyi be e ƒome fofo ŋga va lea, nu sugbɔ va dzɔna. Vɔa ne nyuietɔa, ye mi dzo do to nya kee apostol Paulo ŋutɔ gblɔ na be woa mla ɖeviwo do nɔnɔme nyuitɔ tɔ nu be ŋutsu ɖe kpekpe ne do ebe srɔ̃, nyɔnu ɖe kpekpe ne do ebe srɔ̃a, ma nyɔ woa? Vɔa ne nye be o dzo tsi asi vɔa, mu kpɔ vɔ na o, o do la ku ɖo Mawu ŋuti, a sɔ ŋku ɖa ɖo Mawu dzi, Mawu la do ŋusẽ o. Ela fiɔ le ke o la hɛn wo afiɔ wo afɔdope nyui be sɔa woawo ya wo ma gava tsi asi o. Enyɔ mi le radio dji vea mi hu eka nɛ to dji nɔlawo 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi ɖekɛ vɔ tɔn naleke ene blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi blasi ɖekɛ vɔ tɔn naleke ene blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi Míake ɖe mía ŋuti. Ne nyabiɔse ɖe le mia si alo nu ɖe le mese nu ɖe gɔme o, mìada nuƒo nuƒo va yi ƒlam vɔa ɣleti la va trɔ ase egɔme ɖa. Ela te biɔ ase faa. Alo. Bonjour.

afɔku le eme. Gakea, nu ɖeka ke míenya bena, ne wòku ɖo Mawu ŋuti ye wòdze si ɖokuiwò be yeabe gɔmeɖokpea ŋu nyɔa, ye wòva Mawu gbɔa, ela na wò kpekpeɖeŋu. Ela, ela, ela kplɔ yi ame ɖe gbɔ ke ela te ŋu kpe ɖe ŋutiwò ye wòla dzra nene be nu ɖo. Mawua ŋɖe kpekpe gblẽna le ebe asi me o. Ne wògbe va egbɔ kpɔa, nu ke gblẽa, ela dɔe do. Ne wògbe kpɔe dze si ye wòŋutɔ wòdzrae ɖo kaba kpɔa, Wòla yi edzi ye wòla ɖo gɔmeɖokpe nyuietɔ, gɔmeɖokpe nyuietɔ na eviwòwo. Ekpɔe ɖe kɔ nyakpɔ bena leke nua le lo tsa la, ne wòva trɔ va Yesua gbɔ eye to gbedodoɖa kple nya sesewo me la, gɔmeɖokpea la te trɔ faa. Ela trɔ faa eye ele gblɔ bena ela gba te ŋu dɔ o. Ela fiɔ mɔ ɖe ameke gbɔ wòla yi wòla gba se nu gɔme nyuiɖe ye ela kpe ɖe eŋuti o ye gɔmeɖokpe wa ela trɔ va nyuietɔa dzi. Enyɔ dɔ ka ne le dzi be miase. Alo? Alo? Dɔ ka ne ame ɖe alo? Alo? Alo? Dɔ ka na ame ɖe dzi la se gɔme alo na ame ɖe dzi kpekpe ɖe ŋutia ne yɔ wɔ la te kpe ɖe ŋuti ŋu. Ɛɛ, Mawu la wɔe to mía dzi. Ɛhɛɛ. Elabena ye me sukulu ye woyi. Ŋ, ƒome me sukulu le yi le sɔ ye be tɔgbe de ɖa. Donc, à cela, en français, il a fait l'ecole de famille en jeunesse en mission. Donc, à, e, ne enya ɖe le didi na wòa, mía na nɔmba zã ɖe yea, a trui ɖo le, e la kpe ɖe ŋuti o. Mía tsã mí le bena, ŋ tsã ŋ le bena mía kpe ɖe mia ŋuti le gbɔgbɔ me kpɔa dzi alo sesele lãme kpɔa dzi. Eya ta tsi tae míva nya se mɔ yeadi bena míaɖe gbeƒã Mawu ƒe nya nyuie míakpe ɖe ame ŋuti. Ẽ, tutuɖo siae míexɔ le sɔ Bible ƒe dɔgbede la si ke woyɔna be Jeunesse en Mission, ẽ, bena nu si ke wona mí le fi sia la, Alo! Alo! Alo! Alo!
Aha, mekae fi ke woyɔ mí so?

Ee, ade kpikpi blaeve va na kpikpi bla, ee, blaeve vɔ tɔ ye mi ga xlẽ nu le, mi ga na mi lododo ƒe agbalẽ blatɔ. Ee, ee, kpikpi wuiadre, lododo ƒe agbalẽ blatɔ, kpikpi wuiadre. Ee, ye mi ga na mi lododo ƒe agbalẽ wuiatɔ, kpikpi atɔ. Enyɔ.
Eme kɔ ɖe hã, Alo, Avɔ, edzo, nɔ kavi le edzi, mí hun ka ne mí to djinɔlawo 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi ɖekɛ vɔ tɔ naɖekɛ ene bla tɔ vɔ nyi bla tɔ vɔ nyi kpɔa mía ke ɖe mía ŋti le radio jvea yesu lɔn nyao gbɔ lo to Alo, Bonjour, meka ye fikɔ ye mí so? Aha, Mawu yra detatɔwoa? Hmm, donc ah, mi le to dzi. Ah, ne wòakpɔ mi la yɔe. Eh. Yo, akpɔe ah, Mawu yra gbogbo ɖe. Ado gbe na detatɔwo. Enyɔ mi le dzi kpɔtɔ mi dzi vi sue aɖe. Kia Mawu ke do ƒomea nyia, ƒome aɖeke mu le nogo le ke kpɔa ye enye Mawu be eh, kpɔɖeŋu o. Ko etɔ te do ma wobe kpɔ ɖe ŋuɔ? Ƒome ke le etɔ te do ma wobe kpɔ ɖe ŋu dzia nye ƒome ke ƒome fofo ele wɔ ebe dɔ. Esɔ esɔ ebe ƒomea ƒe dzikpɔkpɔ sɔ do eɖokui dzi. Ele kpɔ ebe ƒomea ta. Ele wɔ ƒomea be hiahiãwo. Ele ta mɔ na wo. Nyɔnu ke. Ƒomɛ ke nyɔnua esɔ eɖokui sɔ do anyi na e ƒomɛ. Alo,
alo mekae fikae mi so? Bonjour.
Kɔ gbe dzi vi ɖe.
Aha, dzagbetɔ fɔ nyɔe ɖea? Yo, mi do gbe na wo.

Enyɔ mí se edzi ne dze me na o. Ɖeviwo ye mí gblɔ va yi ŋua, wo tsɔ le sigbe e flawa alo nu ko mí doe ŋua, so kaka vi fe me ye wo la nu mlɛ ɖo mɔ ɖe dzi. Wo la nu mlɛ ɖo emɔ nyuie tɔa dzi ye wo la nu ɖe lɔlɔ fiɔɛ. Edo la nya be nu nyuie ye wo le dzi nɛ. Emɔ nyuie ɖe dzi wo le kplɔɛ to. Vɔa ne nye be eva si vɔa, ne ati ɖe gbe ke si ye wo be ya dzra nu ɖo so eŋutia, Atia la ŋe alo ee ŋgba nɔna bɔbɔe ɖe o. Vɔa ku ɖo Mawu be alɔ doa nusianu nɔna bɔbɔe ɖe o la de lɔlɔ̃ ɖe fiɛ o la na be wò ku ɖo ɖeɖia be kaɖeɖea e la gba nyɔ wu sãtɔa ye o la no de e mɛ so nuwo be nya do go nɛ. Enu ke wo le gblɔ nɛa ne mu wɔ ɖe dzia e mɛ so nuwoa nuke e hɛna vana na ɖevi e gbe ku sɔa o la no de ɖe go nɛ. Eŋuɔ kpata kuɖo gbeɖoɖakpɔa, gbɔgbɔ kɔkɔɛ ŋtɔ etrɔ trɔna asi ɖe ebe enukpɔkpɔ kuɖo ebe nugɔnmɛsese ŋti. Ŋgba nuya o, ŋgba vɔn o, Mawu ela wɛ. Enyɔ mi nɔ te eka eka ma da ma no be a a yɔɛ la, eŋtɔ ne yɔɛ mi kpɔ. Ɛɛ, 90 34 31 53.

Mida akpe na todzinɔlawo. Mawu gbagbe, Mawu nusrɔ̃katatɔ, etɔ nyuitɔ, mide akpe na wò. Edzɔ dzi na wò bena àdo ƒome anyi ɖe wò ŋutɔ àpo ekpɔɖeŋu dzi, eye to ƒome dzi àpo mawunyenye la de ɖe go le anyigba ya dzi. Ta Papa, mísɔ ƒomewo kpata gblẽ ɖe asiwò me. Wò nya ƒomewo be kuɣiwo, nyɔnuwo be akpa dzi kpeɖewoa ŋuti. Bena woanye nyɔnu kewo sɔna wo ɖokui dona anyi na woabe ƒomea, nyɔnu kewo sɔgbe na vɔsasa ɖekpekpe na woabe ƒomea ƒe e ŋgɔyi, nyɔnu kewo nye e nyɔnu nunyalawo kewo dze aye yewo tuna woabe aƒea. Eye mi gba sɔ e mi gba le biɔ sɔ asime gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ƒome fofowo ŋuti bena woanye ƒome fofo kewo lɔ̃na woabe ƒomea, wokpɔna woabe ƒomea ta, wotsɔna woabe ƒomea ye wobu wofiɔna mɔ nyuietɔ Woabe ƒomeɔ. Eye vevitɔ ɖeviwo kee wonye ame veve na wò. Yesu Kristo va anyigban dzi, wòlɔ̃ ɖeviwo. Oo, Gbɔgbɔ Kɔkɔe kpe ɖe ɖeviwo ŋuti ɖekadze ŋuti bena woadze si woabe dope eye woasɔ dzilawo ƒe dope na wo. Woabɔbɔ woa ɖokuiwo, woasɔ woa ɖokui na be dzilawo woatu wo ɖo, dzilawo woamla wo, dzilawo woafiɔ wo mɔ nyuitɔ bena ƒomea nadi wo. Bena ŋutifafa nakpɔ ɖoƒe le ƒomewo me, e, subɔsubɔ ƒewo, e, dukɔa me kpata ŋutifafa nanɔ anyi. Papa, kɔ wò ŋkɔ ŋuti le ƒomewo me, bubu na wò ŋkɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.